Enw fi di Fiona Elaine Davies. Dwi yn gweithio yn Rondo yn Gynarfon a teitl fy swydd ydy ymchwilydd i Rondo. Dwi wedi bod efo Rondo rwan ers y dwy flynedd. O'n i yn byw lawr yng Nghaerdydd, yn gweithio i gwmni cynhyrchu teledu lawr yng Nghaerdydd, ond dwi bellach wedi dod yn ôl i'r gogledd Ac ie, yeah, y mers ar dwy flynedd rwan. Oedd o'n braf gweld bod yr un cyfleoedd i gael ym Mhont Gogledd Cymru a Golen Gaerdydd. Nes i'n di brifysgol yn Llundan, nes i i uh, astudio cerdd yn Prifysgol Goldsmiths, um, a dwi dal yn ymwneud um, lot o fo cerdd yn yn amser rhydd mewn ffordd, um, ond o'n i wastad yn gwybod fod fi'n mynd i fynd mewn i yrfa ac sydd yn greadigol um, ac oedd gyrfa yn y byd teledu yn siwtio fi um, i'r dim. Mae bob dydd yn wahanol wrth i fi ddod i'r gwaith. Dwi unau allan yn ffilmio, neu dwi yn cyfarfod pobl, neu dwi yma yn y swyddfa yn gwneud lot o waith um, gweinyddol. um, ffonio lot o bobl. Uh, Mae'n ma swydd sydd, uh, da chi'n bod yn licio siarad efo pobl. Mae bob dydd yn wahanol a dyna dwi'n licio am y swydd hefyd. Mae bob cynhyrchiad yn wahanol iawn. Um, dwi'n gweithio ar rhaglen plant ar hyn o bryd, um, sydd yn wahanol iawn i'r gyfres o'n i'n gweithio arni cynt, oedd yn um, rhaglen ddogfen ar, ar Ysbryd Swn i'n deud na uchafbwynt 'y ngyrfa i yn bendant ydi mynd allan i ffilmio ac i gwrdd â bobl gwahanol ar draws Cymru. Ti'n dod i nabod cymeriadau bach, ti'n dysgu gymaint gen gwahanol bobl. Y gyfres o'n i'n gweithio arni ddwythaf, Cynefin ar S4C, ag y bobl oeddech chdi'n gyfarfod mewn pentrefi, trefi ar draws Gymru a chdi'n dysgu gymaint ohonyn nhw. A mae gweithio ar gynyrchiadau byw hefyd yn rhoi dy buzz 'na i chdi. Yym, felly, ia, mae yna nifer fawr o uchafbwyntiau o weithio um, yn y byd teledu. Swn i'n dweud na'r tri sgil hanfodol i gael os da chi'n meddwl mynd i byd teledu ydy bod chi yn licio cyfathrebu, gweithio fel tîm, a hefyd yn barod am sialens ac yn barod i wynebu heriau um, o ddydd i ddydd, achos mi fydd yna heriau yn enwedig mewn byd teledu. Felly, Mae'r gallu i addasu i unrhyw amgylchedd gwahanol a rhyw broblem o ddydd i ddydd yn hanfodol bwysig os da chi'n meddwl mynd i fewn i'r byd teledu. Y cyngor gorau fedra i roed i unrhyw un sy eisiau mynd i fewn i'r byd teledu neu byd cyfryngau neu digidol, creadigol, ewch amdani os da chi'n gadael yr ysgol ac eisiau mynd fewn syth i'r byd gwaith neu os da chi'n gadael brifysgol ac eisiau mynd i fewn i'r byd gwaith. Cymwch eich amser i wneud y cais. Ella wneith o gymryd oriau, diwrnodau, um, ond dywch chi'n nabod y cwmni, dywch chi'n nabod yr hyn dych chi'n mynd i fod yn ymwneud efo. Felly ia, ewch amdani ac mae yna lot o hwyl i gael yn y byd teledu.